Gowşut han. Gowşut han bir müň sekiz ýüz ýigrimi üçünji ýylda belli türkmen serkerdesi Öwezdurdy batyryň maşgalasynda dünýä inýär. Öwezdurdy batyryň bäş ogly bolup, olaň iň ulusy Gowşut, iň kiçisi Hojaguly handyr. Gowşut hanyň perzentleri Baba han, Baýramaly han, Nobat han, Hüjrep han, Hally han, Sary han, Düzüw gyz. Hojagul hanyň ogullary Pena, Guralmuhammet Arçyn, Ata, Penanyň ogullary Aşyr, Durdy, Aga. Gowşut hanyň uly ogly Baba handan Täç han, Sapar, Baýramalydan Eýýup, ondan hem Annamyrat, Durdumyrat, Nurumyrat, Hüzrep handan Bähram, Enwer, Annadurdy, Nobat handan Dostmämmet, ondanam Handurdy, ondanam Ata, Hally handan Ata han, ondan Nepes, Baýly, Oraz önýär. Goştuň uly ogly Baba han soň-soňlar polkownik çinini alypdyr. Umuman Goşt hanyň nebereleri häzir Ahalla, Maryda we Türkmenistanyň beýleki ýerlerinde ýaşap ýörler. Goşt hanlaryň tiresi teke togtamyş, beg gökje, ýary gökje, çomalak çüri. Goşt han tegelekden ak ýüzli, ortadan ýokarrak boýly, eginlek, dolmuş göwreli, goýun gözli, giň maňlaýly, gaşdygrak, süňk başy iri, örän akylly-paýhasly, demir bedenli, ýolbars ýürekli, towşan tüýli, Tirpehim her bap hem çykymly adam bolupdyr. On sekizinji asyryň başlarynda Ahal Arkajanyň çarwalarynyň mal-garalarynyň köpelmegi, örleriň ýetmezligi, ýyllaryň gurak gelmegi ýaly sebäplere görä, teke türkmenleriniň bir bölegi kem-kemden Kaka sebitine süýşýär. O ýerlerde Eýranyň talaňçylarynyň sozuşlary zerarly rahatlyk bolmansoň, olar häzirki Gowşut obasynyň ýigrimi bäş kilometr nowly demirgazygna göçüp barýarlar. O ýerde bäş topara bölünişip, bäş sany gala, Heňňam, Akja, Garaja, Garahan, Torly, Gumgala ýaly galalar salýarlar. Olara Bäş gala ýa-da Bäş gala zaman diýip at berýärler. Galalaryň bäşisine-de bir ýerden suw çekýärler. Bäş galadaky tekeleriň üstüne eýranly alamançylar häli-şindi çozup, olaryň suwlaryny kesip durupdyrlar. Olara ynjalyk bermändirler. Ahally aksakgallaryň we kethudarylaryň maslahaty bilen Hojam Şükür, bir müň sekiz ýüz ýigrimi üçünji, ýigrimi bäşinji ýyllarda, olary bäş galadan Saragsa göçürýär. Ilki Tire gala serdary bolan Gowşut, soňra Hojam Şüküriň baş serdary bolýar. Bir müň sekiz ýüz elli üçünji ýylda bolsa Hojam Şüküriň ýerine Gowşut hanlyk göterilýär. Gowşut han Eýranyň howpunyň güýçlenmegi sebäpli, Saragsa gala saldyryp başlaýar. Emma Hojam Şükür ýaşuly gala salynmagyna garşy bolýar we söz ýer almansoň, goşutdan onuň wekillerini öýkeläp, Tejen aýagyna, Üçburç diýen ýere gidýär. Soňra ol Hywa baryp, hany ýagdaýa aýdýar. Öňki dört-bäş gezekki çozuşyndanam armanly Mädemin han yrsarap goşun çekip, Saragsa gaýdýar. Gaýtmazyň öňüsyrasynda Köneürgençde medresede sapak berip ýören Gurbannazar molla ogly Agyşany çagyryp, oňa sargyt tekelerini gyrjakdygyny aýdanda Agyşan, Hiç bir häkim öz raýatynyň üstüne goşun çekýän däldir. Ol-a siziň ata-babalaryňyz bilenem sünni bolanyňyz üçin raýatlygy saklap, Garagumuň goraýjylary galkany bolupdyrlar. Sizi garşydaky uly duşmanlarymyz bolan Eýran şalaryndan gorap saklapdyrlar. Henizem şeýle. Siz bu päliňizden el göteriň. Eger günäkärleri bar bolsa olary jezalandyryň, temmi beriň, ýöne öz raýat, il-halkyň üstüne goşun çekip jezalandyrmaň. Bu gabahatdy olar. Bet päliňizden el çekiň diýýär. Ak işany özüniň sypaýylary bilen maslahatlaşyp, üç gezek töwella edip, Garagumdan Tejanaýagyndan getirdişi, onuň öz döwrüniň iň uly ylym ussadydygy hem-de öz islegi boýunça Köneürgençde, gadymy Horezmde, medresede sapak berýändigi, aram-aram özüniň hem ondan sapak alyp durýandygy ýadyna düşse-de, gahar-gazabyna bäs gelip bilmedik han, Ýok, tagsyr! Eger hezreti Pälwan babam menden bolsa, öpärimden el çekmen diýer. Emma Agyşan sowukganlyk bilen, Han, Pälwan babaňam-a bolsa badyr welin, hasasyny tyrkyldadyp, şepegini şyrkyldadyp, Hasym şyham-a ondan galmasa gerek. Beýleki ýatan tümmeklerimizem halamaz. Şa ýatan girçeklerem, öwülýälerem. Ataňyzam unutmaweriň, diýip, Gadymy üç ýüz altmyş öwülýär we Burkut baba gonamçylygyna nazaryny aýlaýar. Gazaby skerna uran Mädemin, Halamasalar goý halamasynlar. Şolaryň barysam, Gyzyla mamam, Kermenede Soltan baba adyny alyp, uly zyýarathana öwrülen Hasym teke-de, Olar Hasym şyha şeýle diýer ekenler, Düýeboýun Ulubaba öwlüýäsinde-de sizden diýende, Aýyş han ellerini daldaladyp, Han, goý, muny öň Hudaýdan daş düşmekdir diýýär. Emma gahar-gazaba akyl gözüni kör eden hanyň sesi öňküden beter batlanyp, Hawa, ahun işan, Barysy sizden. Hudaýam sizden bolsun diýende, ak işhan onuň soňky sözlerini eşitmejek bolup, ellerini gulaklaryna ýetirip, kyblasyny bakýar-da, Enşalla, barysy bizdendir diýip, sena sanap başlaýar. Öz ussady, mugallym bilen tersleşen han tizden goşun jemleýär. Azyk-suwluklaryny kerwenlere ýükläp, Sarahs tarapyna ugramakçy bolanda, ýagny bir aý wagt geçensoň, Ýene-de körüginçden Aişany çagyryp, oňa, Tagsyr biz gelýänçäk, siz Hywa tagtynyň köşgüniň ýanynda boluň diýip tabşyrýar. Ol gazaply garaýyş bilen, Han, henizem bolsa ýaman pär-niýetiňizden gaýdyň. Gara ýeriň özüňize-de salýan dawasyny unutmaň. Onsuzam biziň ömrümiz öýle-le ikindiň aralygy ýaly gysga. Bigünä benneleriň şirin janyny ajal okunyň almagyna sebäpkär bolmaň diýýär. Emma içi ahmyrdan doly Gedem han, Biz gelýän çäksiz şu köşkde boluň diýýär. Agyşan. Enşalla, siz geleniňizde bizem bolarys, diýýär. Altmyş bäş, altmyş alty ýaşlaryndaky ak işganyň o ýerden gaýdyp, bütin Garagumdaky halklara, mary, tejen, ahal ýaşulularyna, Musulmanlar, Hudaý bizdendir. Biliňizi berk guşap görüň diýip, hanyň maksadyny düşündirmegi, agzybirligi ündemegi, Hywa hanynyň çeýnejik çöpüniň azalandygy hakda wagyz geçirmegi, Nurberdi hana, Gowşut hana we beýleki gala hanlaryna habar bermegi netijesinde, Sarahsda söweşe berk taýýarlyk görülýär. Şunlukda, ähli çarwalaryň Ahal we Sarahs tekeleriniň güýçlerini jemlemeklerinde, duşmana garşy ykjam taýýarlyk görmekde Gurbannazar molla ogly Ak işanyň, Akmämmet, hyzmaty uludyr. Mädemin hanyň goşuny bir aý töweregi ýöräp, Mara, Murgabyň kenaryna baryp düşýär. Han ýerli ilata, Eger şu gije gurbagyryň ýekejesi guruldasa-da, ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli erkek göbek gülleňiz gyrjak diýýär. Howsala düşen halk şar tarapy bosup başlaýar. Emma hanyň atlylary olary goýbermeýär. Goşluk günorta bolanda garrylar, aýal-ebtatlar aglaşyp başlaýarlar. Emma garry Burkoz atly ýaşuly sargusapyn adamlar hapa bolmaň. Ajaldan başga zadyň çäresi adamzada berlendir, bir alajy bolar diýýär. Soňra ol hanyň goşuny üçin soýulan ýüzlerçe dowaryň içegelerini ýygnadýar, arassaladýar, olary çişirip, iki tarapyny düwdürýär. Soň bolsa şol içegeleri derýanyň kenarlaryndaky gamyş-gajallaryň düýplerinden suwa tarap sallaşdyrýar. Arasynda keseligini-de hatarlap goýýarlar. Görseler ikindi wagt golalaşýar. Garraga adamlar haýdap ýöriň. Indi içegeleri arassalaman, şo durşuna goýuşdyryň diýen. Şo gije suwuň akymynyň täsirine düşen içegeleriň hereketlerini gören gurbagalar ýylany döýdüp, jyňklaryny çykarmandyr. Ertir ir turansoň han gaharlanyp, Bulary bir şeýtan, hannas, iblis. Azazyl ahyryn. Gurbagalary nädip lal etdirer diýip gygyran. Soňra han ýörişini dowam etdirip, Mary bile Tejen arasyndan baryp, Saragsyň ekin şygryna girýär. Ondan soň ol Gowşut hanyň galasynyň gündogarragyndan aýlanyp, Guşluk tarapyna geçýär. Tejen derýasynyň gaýry ýakasynda we Uly Babanyň, Düýeboýun öwlüýäsiniň gaýry gabadyndaky ýagly depäniň üstünde öz ýüpek çadyryny, tuguny gurup, goşunlaryny daşyna ýygnap, birki gün dynç almakçy bolýar. Hywa hany Mara gelende, Gowşut hanyň töwellaçylary kabul edilmän yzyna gaýtarylansoň, Gowşut han taýýarlygy has-da güýçlendirýär. Her niçigem bolsa olar Saragsa gelende-de, Nurberdi hanyň we beýleki sypaýylaryň haýyşy-maslahaty esasynda, Gowşuthan Täç serdaryň baştutanlygynda dokuz adamy töwellaçy berýär. Olar baryp, Han aga, sen bize garşy uruş etme. Biz häli-häzirem siziň raýatyňyz bolup gelýäris. Siz ýalyn-ýaşryk sözlere ynanmaň. Raýatyňyzam beýle horlamaň diýip, iki-üç sapar Hana az tüwirlä diýerler. Emma bulaň aýdanyny diňlemegini islemedik han, Eşdiň, wekiller. Hanyňyza, ýaşululaňyza baryň-da aýdyň. Ertir ir bile gün dogan wagtynda meň goşunym siziň üstüňize galaňyzy çozar. Nä tüýsli çäräňiz boldy gaýra etmäňizi görüberiň diýýär. Mädeminiň goşuny diýen wagtynda Gowşut hanyň galasynyň Guşluk we Demirgazyk taraplaryndan iki bölünip sozýarlar. Emma Gowşut hanyň nökerleri howlukman, olary gala golaý getirip atyşyp uruşýarlar. Hywa goşunlary muny görüp gaýra çekilýärler. Tekeleriň atly hem pyýada goşuny şo gün öýleden soň Guşluk tarapdan gelen Hywa goşunynyň üstüne çozup, gylyçly hem tüpeňli uruşa girişýärler. Şonda duşman köp zyýan çekýär, olaň birnäçe rizigi esir alynýar. Şunlukda Hywa hanynyň goşuny derbi-dagyn edilýär. Şol günüň ahyrynda garşydaş taraplaryň ikisi-de öz tuwlarynyň Berkitmeleriň töweregine ýygnaşýarlar. Emma tekileriň goşunynyň bir bölegi Hywa goşunynyň daşyndan aýlanyp, şo gije olaryň kyrk-elli sany ýükli erkeklerini, kerwenini düýekeşi bilen oljalap, öz çadyrlaryna alyp gidýärler. Şol gün güýçli ýelli howanyň bolmagy-da ýerli goşun üçin amatly bolýar. Çünki duşmanlar tozanyny ýeliň içi bilen edilen çozuşlaryň haýsy tarapdanlygynam bilmäge-de maý tapmandyr. Ikinji güni daňdandyr. Gowşut hanyň galasynyň töwereginde Hywanyň pyýada goşunlary, onuň yzyndan bolsa atly goşunlary arkalaşyp durýarlar. Şol wagt Gowşut han Hajy Gaplaň Aýmet oglunyň hem-de Salar keýik Nagym oglunyň ýolbaşçylygyndaky atly goşunlaryň bir bölegini duşmanyň pyýada goşunynyň arkasyndaky atly goşuna garşy gylyçly uruşa gaýduwsyzlyk bilen girişmegi buýruk berýär. Tekeleriň goşuny ýyldyrym ýaly süýnüp duşmanyň üstüne gapyllykda basýar. Ejizläp, ýan berip başlan Hywa goşuny, ganlaryny sarkdyryp, tuwlaryna tarap çekilýärler. Olar çozuşdan goranmak üçin penalyrak ýerlerde durýarlar. Şol gün günortanlar, Hywa goşunyna ýene-de kömekçi goşunlar ýeriň pesti bilen gelip, öz goşunlaryny zordan gabawdan çykaryp alyp gidýärler. Şol gün söweşden soň, Mädemin han öz atly goşunlarynyň tekeleriňkiden has pesdigine we ukypsyzdygyna göz ýetirýär. Uruş ençeme günläp dowam edýär. Ýazyň elhenç harasatly ýelli gününde, gaýduwsyzlyk bilen alnyp barlan söweş has saýylganç bolýar. Şonda tekeler Çozma urşa girýärler. Çar tarapdan Çoz teke, ýa Alla diýşip, atly hem pyýadalar gylyç oýnadyp, naýza sanjyp, tüpeň atyşyp, her hili söweş hünärlerini ýerlikli ulanýarlar. Bularyň şeýle gahrymançylykly söweşleri netijesinde Hywa hanynyň goşuny ýeňlip, ýeliň ugruna gaçyp başlaýarlar. Olaryň birnäçesi topar-topar bolşup, ýaraglaryny taşlap, gollaryny galdyryp durýar, ençemesi bolsa ýaragyny taşlap çökediş oturýar. Tekeleriň sarasyn nökerleriniň bir topary Hywa goşunynyň üç-dört çakyrymdaky Tuguna tarap gaçanlaryň yzyndan ýetip çapyp baryşlaryna, Mädemin hanyň çadyryna baranlarynam duýman galýarlar. Mädemin han bolsa goşunynyň şeýle ýagdaýa düşeninden bihabardy. Ol ýagly-kişmişli palawdan doýup, sadranç, küşt oýnap, humarly başyny galdyrman ýeňşe garaşýardy. Ganyň tuwuna baran çalasyn ýigitler şo ýerde orta boýly garaýagyzrak, hyýrsyz adama gözleri düşüp, derrew oňa gylyç salyp öldürýärler. Onuň mädemindigini soňra bilip galýarlar. Gowşut, Nurberdi han dagy birnäçe ýaşulylar sypaýylar bilen Mädeminiň tuwuna gelip görseler, ol öldürilipdir. Onuň öldürilmegine gaty gynanan hem gaharlanan Gowşut han, Siz hanyň, Patyşaň düzgünini bilmeýän bir topar nadanlar, Muny kim öldürdi? diýip, hälki ýigitlere käýýäpdir. Tuguň ýanyndaky çadyrlara aýlanyp görseler, on bäş, ýigrimi sany özbek, ýagny tagt ýaşululary çadyrlaryň içinde ýorgan-düşekleriň astynda gorkularyna gizlenip ýatan ekenler. Bir topar emeldarlary bolsa murtlaryna tozga ýaly gözlerini çanak ýaly edip, howutlaryň, halyklaryň aşagyna kellelerini sokup, hykylaşyp ýatypdyrlar. Gowşut han şo ýerde öz nökerleriniň hem-de özbek ýaşuly begleriniň häziriň özünden başlap etmeli işleri hakynda dik duran ýerinde ýaşulylarla gyssa gara maslahat çagyrýar. Şonda şeýle karara gelinýär, birinji, Şu gün Hywa hanynyň goşuny ýeňildi. Mädemin han öldi. Saragasa getirilen goşun tülsatlary Gowşut hanyň döwletine, hanlygynyň hasabyna geçirilmeli. Ikinji, Hywanyň dagan goşunlaryny ýygnap, Ýesir alan goşunlarla bilelikde ýol şaýlaryny tutup, azyk-suwluklaryny üpjün edip, Hywa ugratmaly. Üçünji. Iki tarapdan ýören adamlary her tarapyň özi tizden-tiz jaýlamalydyr. Dördünji. Agyr hem ýeňil ýaraly bolanlary Gowşut hanyň galasyna ýygnap, gutulýançary seretmeli. Olary seretmek üçin tebipler we ýörite adamlar goýmaly. Gutulansoň, olary-da öz ýurduna ugratmaly. Bäşinji, iki sany mähremi we on sany nökeri bilen şaýlaryny tutup, hut şu gün Mädeminiň meýdini uratmaly. Goý olar öz hanynyň jesedini hala Mara, hala-da Hywa äkidip, hala-da Saragyp babada jaýlasynlar, olaň ygtyýarly özlerinde. Altynjy. Hanyň ýany bilen gelenleriň gitjeklerine-de, galjaklaryna-da ygtyýar bermeli. Onsoňam şu gan döküşikligiň günäkäriniň hut Mädeminiň özüdigini myhmanlara wagyz-syýasat arkaly düşündirmeli. Ýedinji. Ýaşulularyň maslahaty bile edilen şu tabşyryklary ýerine ýetirmegi hem-de berjaý edilişini barlap durmagy Täçgök serdara, Hywa esirlerine degişli işler bolsa Mätýakup serdara hem-de Mätjan ýaşula tabşyrylmaly. Soňra hywaly esirler, hatda Mara çenli gaçanlaram gaýtarylyp, ýol şaýy tutulyp, ulaglara mündürilip ugradylýar. Mädemin hanyň garnynyň ýyrtylandygy sebäpli, iç-goşlaryny aýryp, ýuwup-päkizeläp, ak mata dolaýarlar. Soňra bolsa täze palata çolap, güýçli ineriň üstüne keserine ykjam baglap, şo gün gijara, bir müň sekiz ýüz elli bäşinji ýylyň on ikinji martynda ugradýarlar. Şol uruşda Töre sokynyň gyzy, Hangeldi sokynyň uýasy Güljemal, on sekiz-on dokuz ýaşlarynda, ýaly teke gyz-gelinler hem, elleri keserli, synnyly, pyçakly uruş edýärler. Güljemalyň garyndaşlary Çebşek batyr, Köpek batyr, Gulsar batyr, Gutly mergen, Çary gapan, Hajy gaplaň şo söweşde ölýär. Dagy edermenlik görkezipdirler. Şol söweşde Güljemalyň adamsy Anna, Annagöz, hem wepat bolýar. Hywa hanynyň bigünä halkyň üstüne goşun çekip gelmegi öňem çar tarapdan gysylan tekeler üçin uly ýitgirre getirýär. Birnäçe gonamçylyklaryň döremegine sebäp bolýar. Nurberdi hanyň baştutanlygynda Ahaldan gelen myhmanlar heniz Sarahsdan urap-uramanka, yzlaryndan Eýran şasynyň goşunlarynyň Gökdepe, esasan ilatyň has köp ýeri bolan Hurmanda duýdansyz çozup, çaga-çuwallara çenli, hatda göwreli aýallara çenli çapyp talap gidenlikleri hakyndaky habar gelýär. Gyssaly maslahatda Gowşut bilen Nurberdi han dagy belli kül netijä gelýär. Gowşut hana bu ýerdäki urşuň getiren nogsanlyklaryny düzetmek tabşyrylýar. Ahally myhmanlar tiz ýola düşýärler. Ýolda duşmanlar barada, halka rahatlyk bermek, ogul-gyz ýetişdirip olara has sowat öwretmegiň zerurlygy, baryp Görogly zamanlaryndan, sekizinji-dokuzynjy asyrdan, bäri ata-babalarynyň başyndan geçiren agyr günleri barada söhbet açýarlar. Gowşut han Hywa esirlerini ugradansoň, ýaşululary we nöker başlaryny çagyryp maslahat edýär. Onda uruşda iki tarapdan hem köp ýitginiň bolandygy, Hywa hanlygy bilen teke türkmenleriň arasynda köp wagt bäri gamyş köpriniň bolandygy, emma Mädeminiň hatda öz halkyny we ýaşulularyny hem maslahat salman, duýdansyz gabahat işe girişip, uly betbagtçylyga sebäpkär bolandygy, şunlukda indiden beýläk Sarahsda oturmagyň gorkulydygy, çünki Sarahsdaky täze galany özleriniň garşysyna göreşmek maksady bilen salny hasaplap, Eýran şahydyr hanlarynyň howp salýanlygy ýaly meseleleriň üstünde durulýar. Mary töwerekleri Mädeminiň ölümine çenli Hywa hanlygyna garaşly türkmen begligi bolan-da bolsa, indiden beýläk Maryny Hywa garaşly raýat hasap etmeli däl. Aslymyzam ahally bolansoň, Ahal ýurdunyň-da ýagdaýy agyr bolansoň, indiden beýläk biz-ä hanlygyň merkezini we ilini Myra eltmegi ahally ýaşulularam makulladylar diýip, Gowşut han sözüniň ahyryny aýdýar. Şondan soň Myra iberilen bäş wekil Saryklaň hany Sary hanyňka barýarlar we ýagdaýy düşündirýärler. Soňra bolsa özlerine Mary Murgap derýasynyň bir gapdalynyň berilmegini haýyş edýärler. Saryk garyndaşlarynyň hany we ýaşululary maslahatlaşyp, Mary etrabyndan ýer bermejekdiklerini Gowşut hana ýetirmegi aýdýarlar. Bir müň sekiz ýüz elli ýedinji ýylda. Bir müň sekiz ýüz elli sekizinji ýylyň başlarynda Gowşut hanyň iberen wekilleri Ahala Gökdepä gelýärler. Olar Nurberdi hana habarlaryny berýärler. Indi Sarahsda durarlyk ýok. Eýranyň agzy Sarahsda, Saragsam Eýranyň agzynda. Aslymyzam, düýbümizem Ahal. Ahala barmakçy bolanymyzda Ahalyň ýagdaýy öňem ýabygorly, gurakçylyk, ot-suw, öri, Çarwalar üçin ýetmezçilikli ýagdaýda, garşyda duşmanlaryň has-da möwjeýän wagty. Iň gowusy Mara süýşüň diýip, netijä gelipdiňiz. Biziň Mara barmagymyza-da Saryk garyndaşlarymyzyň ýaşulusy Sary han garşy. Olar Murgabyň bol ýer-suwuna deň şärikligi razylyk berenoklar, hatda uruşmaga-da taýyndyklaryny aýdýarlar. Uruş bolsa-da, näk gan döküljek. Indi näme etmeli diýip, Gowşut hanyňkyda bolan maslahatyň netijesini hat hem dürsüri aýdýarlar. Nurberdi han aksakgallar bilen maslahatlaşandan soňra, Eger Sarahs Eýran bilen bulaşyk ýagdaýda bolsa, derrew olar Apynyň, Zäherli uly ýylan, agzyndan aýrylmaly-da Mara barmaly. Saryk garyndaşlaram razy bolarlar. Bardy ýerli kakabaş raklary uruşmakçy bolaýsalar-da, çarwa urşuny edersiňiz, taýak gamçy ulanarsyňyz. Enşalla soňy düzeler. Garyndaş aradyr. Birek-biregi tanarlar. Biz häzir Gökleň ýomut garyndaşlarynyň üstüne Japaruly hanyň baştuanlygynda Eýranly leşgerler gelýär diýen habara görä, Gassaly kömek uramakçy. Emma saryk garyndaşlarynyň akylly sypaýylary kändir. Olar Eýran şasynyň öz dikmesi Baýramaly hanyň üsti bilen saryklary gadymy mekanyndan, Pendi, Şeýhi Jüneýdi häzirki guşgy sähralaryndan zor bilen gysylyp Mara getirilendigini bilýändirler. Gelenimizden soňra bararys. Hemmesi oňyn çözüler diýip, Nurberdi han o wekilleri ýola salýar. Şondan soňra saragtly tekeler kem-kemden süýşüp, bir aýdan gijä galman Mara barýarlar. Gargaladaky söweşden ýeňişli gaýdan Nurberdi han öz wekilleri bilen Mara, Sary hanyňka, soňra Gowşut hanyňka baryp, kakabaşlaryň çaknyşyklaryny ýatyryp, Marynyň külli türkmene Ortak ýurtdugyny, Hywa hanynyň raýatyndakylaryň hem indi Gowşuthana degişlidigini, ata-baba gandüşer garyndaşlarydygyny düşündirip, özara parahatçylygy gazanýarlar. Soňra Saryk garyndaşlaryň birnäçesi Ýolötene, birnäçesi bolsa Pendä, Şeýhi Jüneýde guşga gidýär, birnäçesi bolsa Marda galýar. Saryk ýaşulularynyň maslahatyny alman, halkyna-da sala salman, Sary han zoňtorly gezip Eýran şasy Nasreddine arz edip, bolan ýagdaýlary aýdýar. Öňem yr sarap, nireden urup ýarjagyny peýläp ýören Nasreddin, Garrygalada ýeňlip gaýdan goşunynyň ahmyryny çykarmak üçin Mara çozmaga ykjam taýýarlanyp başlaýar. Eýran şasynyň agyr ýaraglandyrylan goşunlary Hemze Mürzäniň serkerdeliginde bir müň sekiz ýüz altmyş birinji ýylda Murgap derýasynyň ileri ýakasynda Nyýazmet, Porsugalada düşüp, Gowşut han bilen söweş etjekdiklerini habar berýärler. Öňden habarly Gowşut han söweşe ykjam taýýarlanypdy. Ertesi türkmen ýigitleri Gün dogmaka, eserdeňlik bilen Eýran goşunyna tarap ugrap, Murgap derýasynyň ilersine geçip, Uly gün ýaka düzülip, nyzam-tertip bilen taýýar bolup durýarlar. Owuş han eýranlylara birnäçe gezek töwella çiberse-de, olar urşa başlajakdyklaryny habar berýärler. Eýran goşuny tarapyndan bir serdar gygyryp, Orta batyr pälwanyňyzdan çykaryň! Ilki bilen goý, pälwanlar güýç synanyşsynlar diýýär. Eýran goşuny tarapyndan bir pälwan gara atyna münüp, orta çykyp durýar-da, Mübaris, bura gel! Başyňy kesip aparar men diýip gygyrýar. Gowşut han, Hany ýigitler, şo pälwanyň garşysyna kim çykjak diýýär. Biz çykarys diýip, Gurbanmeňliniň ogly Çebşek batyr dor atyny sürüp öňe çykýar. Gowşut han onuň atynyň çekisini çekýär. Atyny ýaragyny synlap, Bar, işiňi hak oňarsyň diýip, pata berip ugradýar. Atyny ýüzin saldyryp barşyna Çebşek batyr ýüziniň ugruna gylyjyny çarasyndyk bilen salyp, onuň gylyjyny gaçyrýar hem atynyň badyna ol batyry dartyp, atynyň öňüne kese basyp yzyna dolanýar. At salyp gelşine, onuň boýun damarlaryndan soň eliniň güýçli penjesi bilen tutup, sag ýumrugy bilen bolsa, guluň türresine urup, dolanyp gelýär. Haçan nökerler, Äý, Pälwangul, saňa näme boldy diýip soranlarynda, o gözüni açarak-ýumarak edip, Bilmerem, walla. Men bura gelipmen, megerem meni ýyldyrym urup, bura getirendir. Kuwwaty çokdy, aman-zamanymy bermedi diýýär. Soňra olardan ikinji batyr orta çykyp bilmändir. Iki tarapdanam agyr goşun biri-biriniň üstüne çozup, uly gan döküşikli uruş başlanýar. Söweş birnäçe gün dowam edip, ahyr soňy duşman ejizläp arka berip gaçyp başlaýar. Nurberdi hanyň ýany bilen ahally serkerdeleriň goşunlarynyňam ýetişmegi netijesinde, basybalyjylar gaty aljyraňňylyga düşüp, aman dileýär. Tekeler duşmanyň berkitmede ýatan goşunlaryny-da, çeträkde ýatan goşunlaryny ýesir alýarlar. Olar Hemze mürzäniň goşunynyň gelip ornaşan ýeriniň daşyna aýlanyp, arkalaryna hüjüm edip aljyraňňylyga salýarlar. Gowşut hanyň otrýady eýran goşunynyň yzyndan gelýän ýüklerini, tülsatlaryny Sarahs bilen aralykda oljalaýar. Gije daňdandyr suw almaga baran duşman nökerlerini suwuň boýundaky gamyş tokaýlarynyň arasynda bukuda ýatan teke ýigitler duýdansyz tutup, suwa çümdürip, suwuň içgünine äkidýärler. Eýran goşunynyň toplarynyň atalyşy bilen öwrenişenden soň, türkmen jigitleri ondan hem gorkmandylar. Şeýlelikde, söweşiň ahyrky güni adatdakydan hem aýylganç bolýar. Porsiýap boýundaky gazaply söweşler netijesinde, duşmanlar ýeňilip dagap başlaýar. Ýaraglaryny taşlap çök düşüp oturýarlar, käbirleri Azan aýdyp durýarlar. Garaz, gaçyp dargan goşunyň içinde ölmän yzyna gaýdyp baran barmaklap sanaýmaly bolýar. Haçanda Horasanyň Maşat hany we Eýran şasy öz ýeňilmez derejede taýýarlap ugradan goşunynyň masgara bolup ýeňilendigini eşidenlerinde başlaryny aýlap, ynanjagyny-ynanmajagyny bilmän akyl-huş çaşyp, Ne boldy, Zernigär zaňňar diýip, başyny iki baka ýaýkap durýar. Bu uruşda Gurbanmeňli ogly Çebşek batyr ýaly ýigitleriň ençemesi wepat bolýar. Şol uruş bolan ýere, soň-soňlar Porsyýap, maslyklaň porsaşyp ýatmagy sebäpli, diýilýär. Mary Ahal hanlyklarynyň birleşen güýjünden ýeňlen şa goşuny Nyýazmet Porsygaladan gaçyp gaýdansoň, wepat bolanlaryň ýas tutulyp, ençe müňi sadaka berilýär. Aýat töwerek bolýar. Bir müň sekiz ýüz altmyş birinji altmyş ikinji ýyllaryň sepgidinde Gowşut han uly maslahat geçirýär. Ol il bähbidini arap, edilmeli işler barada gürrüňini jemläp durka, Nurberdi hanam ýaşululardyr serdarlary bilen myhmançylyga gelýär. Myhmanlaryň hormatyna üç günläp toý tutýarlar. Myhmanlar birnäçe günläp bir ýerde bolýarlar. Saryk, Salyr ýaşulularyny-da çagyrýarlar. Olar bilen ata-baba garyndaşdyklaryny ýatlaşýarlar. Gowuşkan myhmanlar gaýtmanka, öz wekillerini we nökerlerini çagyryp, maslahat geçirýär. Şonda ol üç meseläni orta atýar. Ahal ýurdy, Ahal hanlygy teke türkmenleriniň esasy hanlygy bolmaly. Şoňa görä-de, Mary hanlygy we Mary hany Ahal hanlygyna we hanyna garaşly han bolup durmalydyr. Ikinji. Nurberdi hany teke türkmenleriň hany diýip müwessa edip, ony hanlar hany etmeli. Üçünji. Ýokardakylar bilen ugurdaşlykda, Nurberdi hanyň abraýyny tutup, oňa abraýly ýeriň maşgalasyny alyp bermeli. Marda-da bir öýüni dikeltmeli. Ýer, suw, mülk berip, öz islän ýerine oturtmaly. Nurberdi han Ahal-da ýa-da Marda bolanda-da, öz öýünden örse, hemme tarapdan gelşiklige laýyk bolar. Ýaşulular Gowşut hanyň tekliplerini makullaýarlar. Ýöne abraýly ýeriň maşgalasyny tapmagy onuň özünden ýalyr. Şondan soň Gowşut han Marydak-Gajar urşunda wepat bolan Çebşek batyryň garyndaşy, Töre Sokynyň gyzy Hangeldi Sokynyň uýasy Güljemaly Nurberdä alyp berýär. Nikalap üç günläp uly toý edýärler. Soňra Gowşut han bir wagt özünden öýkeläp Saragtdan giden Hojam Şüküri getirtmek üçin birnäçe ýaşululary we düýekeşleri kerwenini ugradyp, töwella bilen ony Mara göçürip getirýär. ony ýene-de özüniň iň ýakyn maslahatçysy edinip, onuň islegi boýunça öz obasy wekilbazarda oturdýar. Gowşut han aksakgallar bilen maslahatlaşyp, Eýrangu owgan çäklerine çenli dagap ýören salar we saryk garyndaşlarynyň gadymy mekanlary bolan Saragsa we Penli ýurtlaryna ýygnanmagyny gazanýar. Bir müň sekiz ýüz altmyş bäşinji ýyl töwerekleri Marynyň gülläp ösen döwri hasaplansa-da, daşky duşmanlaryň howpunyň güýçlenýän wagtydy. Bir müň sekiz ýüz altmyş sekizinji ýylda Buhara emiriniň üstüne Urus patyşasynyň goşuny çoýşa taýýarlanýar. Goşt han Buhara emiriniň özüni kömege çagyrýandygy barada habary Kasp tarapyndan gelýän, rus basybalyjylaryna garşy taýýarlanyp ýören hanlar hany Nurberdä ýollaýar-da, Özi Buharadan gelen wekiller bilen agyr goşun çekip kömege ugraýar. Emma olar fronta ýetmänkä, Zerbulak beýikligindäki söweşde Buharanyň goşuny ýeňlip rus generaly Kaufman bilen ýaraşyk baglaşandygy sebäpli, Goşutanyň goşuny uruşda ýyndyrylýar. Soňra Gowşutan goranyş galanyň gurluşygyny has-da güýçlendirýär we bir müň sekiz ýüz ýetmiş dördünji ýyllarda tamamlaýar. Sarahsdan Mara göçülip barylanda, bir müň sekiz ýüz elli sekizinji ýyl, gedaý sypatyna giren Aly han atly rus ofiseri, içalysy, peýda bolýar. Ýerli halk oňa Aly mülhit diýip at berýär. Ol haramzada gyş wagtlary şilim-sazlyk edip, tomsuna gara meşikde suw satyp gezen. Bu ýerde on bäş ýyla golaý bolup, Nurberdidir Gowşuthan nagynyň gizlin maslahatlaryny, harby syrlaryny, maksat-planlaryny bilýär we aram-aram ýitirim bolýar, öz baýarlaryna habar berip durýar. Ol kezzap ahyrsoňy ynama girip, gala aralaşýar. Hyzmatkärlik etýär. Şunlukda, erbet Derman därili üpjün edilen mülhit, şa yzarlap ýörşüne amatly pursat tapyp, hanyň petekli aýakgabynyň içine we peteginiň aşagyna ýyjy keselini döredýän dermany gaýym dökýär. Onsoň ýakyn günlerde Gowşut hanyň aýagyndan ýara dömpüpdir diýlen şum habar ýaýrap başlaýar. Emma Aly mülhit welin, eýýäm zym-zyýat ýitirim bolýar. Ol pürsiýanyň ýaramaz niýetliligini diňe şondan soň bilip galýarlar. Şondan soň Gowşut hanyň aýagyndan dörän ýyjy keseli ýaýrap ugraýar. Han aýagynyň çapylmagyny soraýar. Emma bi teklip wagtynda bitirilmänsoň, kesel ýokary ýük, ýürege çenli ýaýraýar. Şunlukda bir müň sekiz ýüz ýetmiş sekizinji ýylda türkmeniň abraýly serkerde hany Gowşut han, elli alty ýaşlarynda, rus içalylary tarapyndan awlanyp öldürilýär. Ol Marynyň golaýyndaky Hoja Abdylla gonamçylygynda jaýlanýar. Gowşutan ölensoň, onuň ornuny tutan mynasyp adam bolmandyr. Daşky duşmanlaryň hileli täsirleri netijesinde bulaşyklyk, oňşuksyzlyk güýçlenýär. Täçgök serdar öz syçmaz tiresi bilen Mäne çäçe, Hojamşükürem Mary aýagyna tejene göçýär. Gowşutanyň ölümi külli türkmen üçin agyr we uly ýitgi bolan bolsa, duşmanlar üçin örän amatly utuş bolýar. Şondan soň türkmen halky uzak ýyllaryň dowamynda köp sanly muşakgatlara, zulum-sütemlere döz gelmeli boldy. Ýöne, öňüm gelenden soňum gelsin diýlişi ýaly, ata-babalarymyzyň erkin ýaşamagy arzuwlan türkmenleriň asyrlar boýy ýüreklerinde besläp gelen özbaşdak Garaşsyz, berkarar döwlet döredildi. Goý, biziň Türkmenistan döwletimiz demirgazyk ýyldyzy kimin Parlap ebedi dowam etsin. Uzaklara şöhle saçsyn. Gowuşthana degişli ýokarky maglumatlaryň aglabasy merhum kassaçy Tuhanberdi Annagurban oglunyň bir müň sekiz ýüz togsan sekizinji, bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýyllar söhbetinden Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň golýazmalar fondundan alyndy.